praise god amen mwathani agoco hama rĩtwa njĩtagwo bethi nyambura Ah, na karĩ nĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ mũno na nĩ ta sista yakwa tondũ niĩ ndirĩ sista ũguo karĩ nĩ etĩkĩrire gũtuĩka sista yakwa mũnene ũguo ndĩ haha ndĩ mũciĩ na njũkĩte kũhoya kĩrathimo twĩ nake Nĩ ndĩmwendete mũno, nĩ ndĩmwĩraga, nĩ nyendaga kũmũririkania tondũ nĩ nyonaga ta angĩriganĩrwo. Nĩ ndĩmwendete mũno. Ndutaga wĩra wa ũthaka, tũkoragwo harĩa Royce Sambu, GRM Drive, nĩ ithuĩ twenjanaga, nĩ ithuĩ tũge- twenjaga ka gym, tũkameka massage, nĩ ũrakĩona. Ĩni. ngai rä u ngåinåka kå ngai mwathani Yeah, Ngai amũrathime. rä u nä iga rä twa

tiktok ũngĩenda kũingĩra tiktok entrance ya tiktok nĩ ngiri ithano na nĩ niĩ neyagwo entrance ya nĩ ndingĩmũhenia na rĩu ũcio nĩ egũkĩingĩria tiktok God is good and all the time. Kwa marĩtwa njĩtagwo Lilian Gwandaru. Karĩ nĩ mũrata wakwa mũno mũno wa haha hakuhĩ. And niĩ Wĩra wakwa gwa kwendia njohi hwainĩ. Yes. Ndĩrenda ka drink. Rĩrĩa waigua wĩna tũ stress hanini na nĩũrenda gũtũruta no ũnjethe.

Na ndiraigua mundu uraiga kana ena mundu kana ndari ni undu wa njeci. Kwina njeci igukura ndiri na mundu to ko ringi tukire ni undu waku. Mais ko takoragwo na mundu o hindi o hindi o hindi. sawa sawa tumukumia yesu kristo mwenayo tumukumia yesu kristo unene wa yesu uroka niĩ njĩtagwo karo kũi tũcemanagia mĩtambo-inĩ ya gĩkũyũ tv o mũthenya Ngoragwo ta maita mana, rĩu ona ndingĩmwĩra nĩ thaa cigana. Ndehaga tabarĩra ya paybill ngarehe mũrwaru na paybill mũkamũtũmĩra mbia tũkamũtwara thibitarĩ. Naguo mũthenya wa Saturday tũgacemania mĩtambo-inĩ kuma thaa inya nginya thaa mũgwanja ngĩrehe urban music na karĩ nĩ ga sister gakwa. Andũ aingĩ ũmũthĩ nĩ makũnjĩtaga karĩ mũno. Tũkoragwo twĩ sisters. Baba wao nĩokĩte Mũrang'a tene. Reke ciume nene. Thengiũ mũno Karĩ nĩngwendete mũno. Na Ngai wa muoyo akũrathime nĩũrĩ- nĩguo ũkoragwo na ngoro nene. Na happy birthday tondũ bado no birthday yaku. Na aciari. Otikarire. Daddy, si utacheza kiwewe? Baraka zikuje mpaka Murang'a. Thank you muno. Eh, ha mudo de mudo. Mutiraka na de mudo. Ah, sawa. Aya, nĩ wega tũtheria hau ha mũranga tũtigatige hau arĩ wĩra wĩra wa warimũ ithuĩ tũĩ arĩ wĩ wĩra na nĩ wakĩ wa warimũ koguo angĩkorwo reke tũkinyie horo ũcio Praise God. Praise God again. Niĩ na niĩ njĩtagwo Monica Nyawĩra. Ngoragwo in Main House, nyendagia nguo. Ndĩĩtaga Unique Nix Fashion. Ndanenderia karĩ maita maingĩ, nda- ndĩmũhumbĩte mũno. So you are all welcome ndĩmũhumbe ona inyuĩ. Thengiũ mũno. Thank you. Nĩkĩ ũtanagambĩria aya angĩ othe ũguo? Eh? Eh? Nĩwe mwanake? Ũrenda kũhumbwo? O ũguo o ũguo. Mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Njĩtagwo Faith Njeri. Na marĩtwa ma mũtani nĩ niĩ njĩtagwo Njeri Gift, na ndĩ ũmwe wa arĩa mahumbaga karĩ, na ndĩ mũrata wake. Asante. Good. Ah, very good. Tũhũre Faith rũrĩ rwega. Oh, nĩ ngwetereire ũrĩa. Praise God. Mũrĩega. Njĩtagwo Magi na Syrian.

barauga tiga muthuri angĩgĩũka no tũcĩe Ah, niĩ ngoragwo inoro central cinema nĩ ciũĩ movie citũ iria twĩkaga twĩ na sam no ndikũgweta to ti movie nje anyway ngoragwo central cinema thaa inya na wĩra nĩ ndĩ rori ĩko- ĩruta wĩra wa transport ĩkaruta indo uganda mombasa twĩ na maimam haha maimam rũgama Ũcio nĩwe my mom, ũka haha andũ makuone. Ũyũ mom eh, rĩrĩa airĩtu aya othe rĩ, gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mom. So ms- mtu yote anahitaji advice mokaga kwĩ my mom. Rĩu tũrutaga wĩra ũcio na my mom na nyo- no nyende amũgeithie. Mũrĩega? Bwana asifiwe. Eh, na ni ndĩ mami wa Karĩ wa Nairobi. Na tũirĩtu tũtũ mũrona nĩ tũirĩtu twakwa na nĩ mokaga tũkarangia na nĩ mahũragĩra thimũ tũkarangia. Kwoguo ndĩ mami wao wa Nairobi na nĩ ndĩmendete mũno na Ngai amũrathime mũno. Ũyũ nĩwe second born wakwa. Tũirĩtu tũtano. Thengiũ. Amen. Tũirĩtu tũigana tũtano. Very good. Andũ acio nĩ mahũrwo rũhĩ, nĩ mahũrwo rũhĩ rwega. Thank you so much.